Iya tabi peninga betemu baru kita enggau aku pengeluar program tapang bekumbai. Jadi begulai baru kita ke sekali tu peninga begulai baru ba cerita ti diberi nama Misteri Lubuk Guci. Tusung ke dua puluh lima kitai ke sekali tu ngambi kena masa jam kitai. Nyadi begitu meh bunyi cherita misteri Lubong Guchi tusun ke dua puluh lima kitai ke sekali tu. Bala peninga semua. Misteri Lubong Guchi. Nyadi Imat enggau Telajan maya nya dia seduai lalu dibai ngagai Gua Batu Borek. Gua ke alai dingai belalai ngemai bintang. Tau nama enda meh kebuah. Dingai tu enda belalai ba rumah panjai aja. Enti ba rumah panjai, mayuh menoh sabong iya, bala bujang berani, orang nyai yang nyoh temera, enda chukup ngi iya, ngi entua iya mega mayuh. Entua iya iya nya apai dara uli, mayuh mega menoh sabong keno ku jerita. Pia mega sida iya bisi ngerabun antu kamba, ngerabun antu kamba, Kena sida ai ngelalaika menoa sida iya. Au nama enda kebuai dinggai tu, kiruh belalai ngenyaoh nya ngagai lubang batu, belalai di kampong jero angkin. Au diatu kitai ngenang ulih dinggai, ngenang dinggai sepengudah bintang beranak leboh nya. Iya wat, nya eno bintang udah beranak, anyum pulai meh iya wat. Awek balai enda kiruh pegi ga ke menua kitai kitu. Endo dara uli nyu makin regas ga nya dia. Bisi ngibun anek iya ila. Pia ke eno ke apai Dinggai ngasuh Dinggai tu nganjung bintang pulai ke menua iya kin. Dinggai enda munyi seleka baka kena ninga utai ku apai iya nya. Au meda Dinggai tu enda munyi dia apai iya lalu bejako baru. Iya wat. Enti bala endo bintang datai ngagai menua kitai kitu, nyau lain cherita iya ila wat. Aku wat nangi amat ke purih selimpi nya. Anang enda ingat dih. Anang enda ingat ke dua puluh taun suba dia wat. Nyau ka lus bala sida aki dengayau selimpi serumah suba. Anang dinaingat ke nya wat. Pia ku Apai Dinggai bejaku baru ngingat ke Dinggai utai ke udah nyadi suba. Eh, nadai mangat mayuh sida ke ulih ngenatai kelirik kitu Apai. Enti dua tiga iku datai, nadai nya padah mindah tulung orang rumah bukai. Manus habung kita ruyang nya aja asu nurun enda bebaka. Pia keno ke dinggai ka lelawa jaku. Au ta tinggi amat jaku dinggai maya nya. Engka bai laban iya suah ngintai imbat seduai telajan miki ni. Engka meda lalu nak ga seduai nyulih ngenatai kediri ngagai menua sida kia. Au anang meh kitai kelalu sumbu meh jaku laban kitai. Empai nemu empa ngi orang. Anang mega kitai meda orang sepiak mata. Anang baka kaban kitai dingai tu. Ya pai. Aku tu sigi enda nyerah ke bintang pia aja pai. Dara uli mega anak ku buai. Bela enda aku buai seduai tu. Pia ku Dingai mantai ke isi ati ngagai apai iya. Apo Wat, nadai di ulih bekenya. Ukai di enda ngelala bala sepian tua dei, enti bini di ulih lemai ke dei. Bedau tentu bala entua dei ka meda pengawa dei bekenya. Dia ka sesalih pengawa dei beketo Wat. O Apai iya nangkan tudah dingai tu. Apai iya sigi enda nyukung pengawa dingai bekenya, laban mayuh amat utai dikenangi. Pia mega iya enggai bemunsuh enggau orang bukai ke bendar iya, agi pen suba nadai janji bekenya udah bintang beranak sereta gerai diperobat sigi dan jumpa alai. Eh, enti bini aku udah setuju. Nadai sida ulih bejako mayuh da apai. Pia keno ko Ding Hai, ngarap amat dara Uli setuju enggau penemu iya nya. Ti baka tau penemu deh wat, iya lari deh ari menua kitai tu. Anak endo bintang di anang sesekali ngemai iya. Baik bisi runai ngibun iya nganti keno dara Uli gerai amat. Endo bintang ni ko deh ngemai iya laban barang maya iya ila. Bala iya sigi ka datai ngambi iya. Pia ko apai Dingai nyu nganu, laban Dingai tu nyu enda mending ke jako ajal iya. Ukai iya enda kasih ke Bintang, tang nya meh sigi amat munyi ko iya. Sebarang maya ka iya imat, sigi datai ngambi bintang. Nya ari menua mensia, imat tu ulih ngusak menua sida iya. Nyau berenyang abis tebimbing tiang rumah, rumah libun mega abis runtuh. Anang agi enti imat tu nyau datai rembus ba menua sida iya dia. Au baka ni enda meh penyadi sida iya. Nya ke ngasuh apai Dinggai irau ama ati. Enti Imat datai ngemai ati ngeransik iya, amat begilik menua sida iya kena bejerita. Kada enda baka alun ngelumang mangkap asang, sigi begilik berenyang, runtuh rubuh menua sida iya kasih ke Imat ti Imat udah ngantu diri. Au nasib meh bisi Bunsu Meni. Bunsu Meni endu apai Dinggai bedawa ke ulih anek iya nya. Laban Bunsu Meni tu keno ku jerita, iya sigi enda ngemang ke sapa-sapa. Pia mega iya sigi nitih ke jaku sida ari Panggau Libau naka ulih menagang ngambi sida dua dunya nya enda bemunsuh. Ukai nya pulai ke penyamai, enti nyau bemunsuh ti nyau bekayau sama diri. Au diatu kita ngena imbas seduai telajan seduai ke udah datai ba lubang batu ke alai dingai ngelalai ke bintang. Au sekali agi mata meni tuai bepusing ba tapak jari telajan ke sekali tu besinyal perenching baka api ke pansut kenu ke jerita. Seduai pelalu terengkah ba mua pintu luban batu, enda jecamang tudih himar tu. Peda telalu mantap batu nya. Sekali iya mantap, semina telih mimit pintu batu nya. Kedua kali, seretai seduai telajan ngujika mantap pintu batu nya baru. Dinga telalu manjung seduai, lalu dipantap seduai batu nya. Nya baru bekedeba aja pintu nya, kasek ke seduai iya keno ke jerita. Nyau teberunsai, bekeserap ninga atap rumah panjai sida apai Dinggai batu nya tadi. Rumah panjai sida iya ba munggo menyurai, laban nya ke semek agi enggau tinting menyuring ke endor Dinggai belalai. Au amat bekerending baka tingang ujan besai rumah sida iya keno ke jerita. Nadai siku berani pansut. Nadai siku berani ketanju ngaba utai ngenyadi nya. Nya bega magang orang dia kasah ke seduai. Apai Dinggai sigi nemu. Sigi nemu nya pengawa Imas seduai Telajan. Apai Dinggai nyau ke engka manu Sabung iya aja ke bejaga ba ruai dia. Bela ngenung magang sida iya. Sepengudah sida ke meda, Lampang batu mesai pala bedarup ninga tanyu. Iya ke ninga atap enda ibuh disebut. Kada nabi rimpi atau ditinggang kerimpat batu. Batu ke pecah di pantai imba seduai telaja nya tadi. A bula ngumbai pala patung enda gegetah, bula ngumbai diri empu enda takut. Enda utai ngeraya nya dia. Enda kala aku meda utai beketau. Iya enti suba, lubang batu nya endur kami belalai ke bala selimpi. Selimpi empu enda tepechah ke pintu batu nya. Pia ku Apai Dinggai bejaku ngerayat iya. Diatu menua kitai nadai agi delambung kerabun. Semua nya udah tebuka magang. Nya orang ulih tama ngagai menua kitai ditu sigi berantu orang nya. Dia laban nadai meh guna sigi temu kering. Enti imbat mansa menua kitai tu, pengabis iya meh kitai tu luas. Pia ko Apai Dingai mantai ke penusah ati iya. Eh, enti kitai tu lari ngagai menua Raja Gumba, engka enda besempa iya. Tang ngenat ke aja meh kitai iya. Ngarap ke Petara bisi ngemata kitai. Pia ko siko meno sabong iya, Menyamai ke ati Apai Dinggai. Au tampi irau amat Apai Dinggai maya nya keno ko jerita, ba ati iya sigi enggai munsuah, sigi enggai bekayau enggau purih selimpi laban jera utai ke udah. Pia mega Raja Guma rilih rumah sida iya. Bisi ga tempias mimit kerimpit batu in tadi. Tang meh enda entu balat. Raja Gumba mega besirau ati. Irau ngenang ke ulih dara Uli ke ngereja ke sida imbat ba menua mensia. Enda patut sesekali imbat enda ngiga anek iya dara Uli. Raja Gumba pan angi ke imbat. Laban iya udah meda empa enggau imbat, lebuh iya ngambi anek dara Uli lebuh nya. Raja Guma serumah mega nadai ati ka ngelaban Imat laban nemu bala anak iya ke salah tulu mungka sida iya. Ba dalam ati sida iya mega, ngelaba ka Imat tu sigi napulai pia aja pama pemedis ati iya empai tabal. Au enggau pia mega ake selimpi laban ke semampai ngemata ke seduai. Hai bebadu aki serimpi tu tekenyit. Ninga ucho imat nya tadi nyerauh. Amat pama ucho ku tu deh deh. Ukai bola bola ke hiang ucho ku tu. Ni aku tu nat pantap ke batu nya suba. Au nya meh sida ke bedunya baru hai din. Begau mageng. Laban udah ninga imat nyerauh. Lalu mantap pintu batu nya. Misteri lubuk guci. Ya peninga semua nyadi cerita misteri lubuk guci kitai di lengka kaku naka tu dulu. Au ngarap ka kitai betemu baru ba tusun ke dua puluh enam. Nya aja ka sekali tu peninga. Nadai jaku bukai agi semina meri terima kasih. Mupuk dulu aku ke sekali tu.